Salam gadyrly dostlar mähriban ildeşler bu gün bir göni efir jally ýaýyn goýjak boldum instegramda bolmady bilmeýän näme üçin meň instegramy bir zat etdilermi ýa-da meň öz tarapymda telefonda bir irat barmy bilmedim gara şol hatyr şonuň üçin şeýle seýw edip şu ýerden ataýyn diýdim. Bir sany dostlar şol Türkmen sähradäki bolan bir jedelli gürrüň bar, şol hakda bir pikir bermegimdi haýyş etdiler. Şoňa görä öz pikirimi aýdaýyn diýdim. Bir, bir welaýat doganlaň biri Kelalada Magtymguly jemgyýetinde bir gürrüň berýär. Oňa-da başga bir türkmenimiz oňa-da garşy çykýar. Gürrüň şoň üstünde Indi ol äýete zat diýýär şol birinji gezek iskan bolan ýer Kümüşdepe şondanam türkmenler diýýär bilim ilimi diýýär kümmet başga ýerde ýaýratdylar diýýärda. Ondan soňra garşy çykanam türkmenem Magtymguly bar birinji gezek o tarapdan geldi diýýär oňada alkyşlaýarlarmy sondan soňra jedel güýçlenýär aşak baka ýokary baka jedeline dönüşýärda. Olam türkmenlerimiziňçe hiç peýdaly zat däl. Dogry gürrüňem däl, ylmy zadam däl. Aşak baka ýokary bakan gürrüňi köplenç wagt-wagtam biziň türkmenlerimiziň arasyna agzalalyk getirjek bolýarlar, şony güýçlendirýär. Onam bilýäris. Şol jemgyýetde şu ýazylan zady men şu wagt telegramda görýän, şu oglanlar iberipdirler.

As şark tulu kerdu in bar guklan hay kelaly pis piş tas çözen. Ýani şol jemgyýet to faaliýetli bolupdy kelalyda şony bir öwüp öwübem aýtýa o tarapdan. Ýani öň Bender ta e Kümüşdepe tarapdan boldy indi bolsa kelalydan güneş çykyp oty dip öwüp barşyna gaýtam gürrüňli bolup çykýa bu gürrüň. O tarapdanam şol ýanky türkmenleň biri Aý, Magtymguldan başlady, Gökleňde bar öňden. Nä, şon ýaly gürrüňler danyny, hem aşak bakaň, ýokary bakaň gürrüňi orta çykýar. Şun ýaly zatlar soňra mejellede ýazylýar, neşride ýazylýarmy, azyndan şi makala ýazýan, okyýan röwşenpikir oglanlaň arasynda bir bir dawa, jenjel, diýen jeleli gürrüň diýen ýaly bolup ýaýraýar-da. Şu barada men öz pikirimi aýdaýyn, dostlaryň soramagyna görä. Bu ýerde iki mesele bar. Bir taryhy gürrüň berjek bolsaň, birinjiden, şol hökmän Muny aýdaýyn, meň öz bölümim taryh adýa edil, ýöne sungat taryhy-da. Bizde şu sungatyň taryhyny okaýas. Bir taryhy gürrüň berjek bolsaň, hökmän şol ýylyň zady belli bolmaly. Haýsy döwürde, nirede, haçan, anyk belli etmeli-la. Bu ýerde bir belli zat ýok, taryh berilmeýär. Bir hili aýtýa welaýat doganlarymyz Türkmenhan Seragazy Askanow Pişreft eşan az göm işan aga şod. Hamana diýseň türkmen şol ýüz ýyl bäri dörän ýaly la. Türkmeniň aňyr taryhyndan habary ýok. Habary ýok. Türkmeniň müňlerçe taryhy bar. Şoň diňe müňüni alsak ba, diňe müňüni alsak. Mehmut Kaşgarly müň ýyl munýan gowrak öň türk sözlügini ýazan adamdyr. Ondan soňradaky muhakkyklary sanajak bolsak sanap oturybermez-la. Biziň Magtymguly diýen beýik atamyz-a ýaňy üç ýüz ýyl öň Bu dostumyzyň gürrüň berýäni ýüz ýyl öň. Taryhda köp zatlar üýtgeýär, käwagtda o şäher öňe çykýar, käwagtda o bir şäher ösýär. Eýranyň özünde-de käwagtda Şiraz paýtagt bolýar, käwagt Tebriz paýtagt bolýar, käwagt Tähran bolýar, eý. Ol taryhda bar zatlar, şol üçin taryhyny belli etmeli. Birinjiden, türkmenligiň taryhy bir bu däl, Kümüşdepeden başlamaýar. Ýöne sen şuny aýdyp bilýäň, ýigriminji asyryň başynda we öňräginde hem-de on dokuzynjy ýüzýyldan alaýyn-la, soňky döwürler Kümüşdepe dogrudanam ösen bir şäher. Zadam şol Hazar deniziň kenarynda bolansoň tejary zatlar hem kän. Tejaret-de ösen, bir tarapdan Astarahana, bir tarapdan o Eýran taraplar giran tarapda halan wagtyň Azerbaýjan tarap gidip bolýada gämi bilen. Tejaretde ösýä şu taýdan uly adamlar hem ýetişýä ýaňky Osman ahun ba gyýam etýä ol türkmen jumhurýeti gurýalar şolaram kümüşdepede bolan hereketlerde. Oňa gürrüň ýok onda ýöne şu taýdaky mesele näme? Sen şony aýtmaly, şu taryhlarda Kümüşdepe şeýle, ondan soňra ýaýrap gitdi. Ýöne bilim, ilim ýaýrama-da. Dogry bilim, ilim gelýä. Ondan öňem Türkmensähraň hemme ýerinde bilim, ilim bar. Ryza şa aýratynam, indi Kümüşdepäň ýeri has Kümüşdepe wagty ösen ýer, ony kabul etmeli. Ýöne aýratynam şol Ryza şa gelip türkmenlere zorlan parsça okudandan soňra, gamçylap urup, işgence berip, okuwlary çekip çagalary fars dilinde okutmaly diýenden soňra täze bir farsça bilýän ferhengi bir nesil-de ýetişýär. Şolaram Kümüşdepe, Hojanebesde birinjide başlansoň, soňra ýaýraýar kümmet taraplara. Bu dogry. Ýöne türkmeniň taryhy diňe şumy? Aňyrda taryh ýokmy? Ondan iki ýüz ýyldan gowrak ýere gitsek, Magtymgulymyz bar. Ýöne olar Hywada, Buharada okypdyrlar, gelipdirler. Gaty alymlarymyz, kän bir özi boljak Magtymgulyň özi şu Güneş bolup dogmaga. Şol wagtda bütin türkmenlere täsirini ýetiripdir. Ýöne o bu gün Magtymgulyp duranyňky-da ýalňyş, olam dogry däl. Magtymguldan aňyrda-da taryhymyz bar-a biziň. Ondan ýene ýüz ýyl yzyrak gideýliň. On ýedinji asyra gideýliň. Magtymguly on sekizinji asyr. On sekiz, on ýedinji asyrda ýene-de köp alymlar bar-a, men olary sanap duramok, ýöne şol bir çorbaň ýüzüne çykan bir tanalýan bir şahsyýet berjek bolýanda, Äbulgazy Bahadyr han bar. Türkmenistanyň Köneürgenç şäherinde doglan. Hywaň hany bolan, birinji gezegem türkmeniň şejeresini ýazan Şejereý Terakimäni, Oguz handan, aňyrsyndan we atalarymyzdan başlap, şol meseleni eşidendirsiňiz, Nuhdan gelýär, Nafy Hafysyň ogul şeýle-şeýle, indi käsi biraz dessana ýakyn, käsi taryh, işim ýok, kän adam-da şony çeşme diýip peýdalanýar, şol, olam türkmeniň uly kowum bir şahsyýeti-ä ol. Olam bar-a. Ondan soň aňyrlara gideýliň, Kümmedem, dogry, şol ýigriminji ýüz ýylyň başynda, şol wagtlarda şäheriň özi tejarat bar, o wagtda-da bar. Hatda konsul geresi bar orslaň. Ýöne köplenç türkmenler şonuň töwereginde obalarda çadyr gurup ýaşaýanam dogry, ýöne. Kümmet gaty aňyrda taryhy şähere ol tarapdan. Jurjan şäheri taryhy Jurjan şäheri Kümmet harabalar ýaty ol zatda Galandarabat töwereginde. Kümmet ulakon taryhy şäher ylym temettuny taryhda we felsefe dünýäsinde Fahreddin Esed Gurgani ýaly o alymlar ýetişdiren şäher. Bu gün bolsa, hem-ä kümmediň öňki jürjanşy adyny alýarlar, gürgene berýärler. Hem-ä talara, jürjanda ulalan biziň, aýratyn seljukly türkmen döwründe ýetişen uly alym filzofymyz-da Talar Eseddi Fehrer Gürjany diýip talarlaryna adyny berýärler. Taryhymyzam alýarlar, kümmedi boş edip goýýarlar. Kümmed-ä bir uly şäher. Mogollaryň hemlesinden soňra weýran edilýär. Soňra-da ýer titremese bolýar, adam bolýar, weýran bolýar. Diýmek, eger diňe türkmen diýip gitjek bolsaň, türkmeniň taryhy gaty aňyrdan gelýär. Ol welaýat tä şu görýallaryny aýtýandyr-da, şu Kümüşdepede zatdyr, aňyrda türkmeniň näme edeninem bilýän däldir. Gürgendäki mesjid-jamaň özünem seljukly türkmenleriň gurandygynam bilýän däldir. Indi bu tarap dek sen türkmen alym diýip oň garşyna çykýaň bir dogry zat aýtda. Aşak ýak baka ýokary bakaň gürrüň näl agy. Aýt aňyrlary bilen taryhy bilen zady bilen. Iki ýalňyş barada birinji welaýete aňyrlar bilen däl aýr aýtjak bolsaň şumakdy taryhyda şu ýyllarda boldy diý. Ikinji, sende eger dogrudanam aňyrlardan geljek bolsaň gitde aýlanda gel diýmek türkmeniň taryhy bir aşak baka ýokary bakan gürrüň däl. Muň gündogarynda-da alym kän, günbatarynda-da kän, gaýrasynda-da, ilerisinde-de bir derin bir taryhy bar türkmeniň. Oham bu gürrüňlerde alypda zada çekmek Aý aşakdan gelipdir, ýokardan gelipdir o bizi hiç türkmenlerimize peýdasy ýok. Gowy niýetli adamlar muny etmez. Ol diňe türkmene agzalalyk getirer. Aý bir toparam alym syňak alymlar gelýärler otagta ýazýarlaram hatda özleri jäli medrek doktora bilen doktor bolup kesip ýörärler emma biz aňyrsyny biz bilýäs özümiz danyşgalarna bakyp dursaň bir doktora zat alan adamlar ýazylýada atlar danyşga çyky Şolary biljek bolsaň baryp saýtlaryna seret amallar danyşgär kimi dogry kimi ýalan biljek bolsaň garaz halky ne muňa mana aýtýanym bir biz gürrüň diňe medrekde däl la halyk da şolardan görelde alýada şolar dogry aýtýamyka diýip görelde alýalar oňam halka bir erbet täsirde bolýar şol üçin türkmen taryhyny gürrüň etjek bolsaň gat dykgatly etmeli. bir bölegini alýanmysyň edil şony belli etmeli. Ýok, türkmen diýip hemmesini dara sen gaýratyňa degýän bolsa-da onda umumy aljak bolanda gowutda çuňňur köki bilen almaly şony aýtjak bolýan. Sag boluň meni diňläniň üçin Taňry ýalkasyn.